Radio Jivea, Yesu lɔ̃ mi be todola lɔlɔ̃awo. Mido gbe na mi to mía Fofo Yesu Kristo be ŋkɔ xɔasi la dzi. Ke ame siwo be ŋkɔ mi le se le mua nua, ele nye dɔgbeɖelawo Emmanuel kple Diama, Awudja kple mía nɔvi bubuwo. eye míle ƒo míle mía be tanya si wotsɔ ŋkɔ nɛ be MSD, Media Service Division, emee míle de tanyawo so. Ke egbea mía be tanya míle dze ayi edzi ku ɖo ƒome, Mawu ƒe ƒome kple eƒe ɖoɖo mía kpɔe Apitɔa be míva dze egɔme. Fofo Mawu nusrɔ̃ ka tatɔ mí de akpe na wò. Wò nye Mawu si wɔ ƒome. Èdo ƒome anyi bena yeanɔ ƒome me, yeanɔ ƒomea me titina, ne ye ŋutɔ yeatu ƒomea. Papa, gakea, e, agbetɔa, mí mete le ewɔm o, gake èdi bena, eye ke nye Mawu ye lɔ̃ mía, yeatrɔ no tu ƒomewo ɖo. Egbea, Papa, gakplɔ mí va bena yeagaƒo nu na ƒome ɖe, yeagaƒo nu na aƒe ɖe me. Papa, mí tati mía ɖokui bena Wò ŋutɔ, atsɔ mi tsɔ ƒo nu, eye wò ŋutɔ adzra dziwò kple susuwò ɖo be nya si ke nèdi be nàgawɔ le ƒomeawo me la nazu wɔwɔ, bena ŋutikɔkɔe nanye tɔwò Papa, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Ke abe ale si ke míegblɔa, míele ƒo nu ƒo ku ɖo Mawu ƒo, Mawu ƒe ƒomea ŋuti, eye míeƒo nu ƒo ku ɖo kpɔɖeŋu si me Mawu tu ƒome ɖo, eye dɔwɔwɔ si wotsɔ do eye wotsɔ na ame sia ame le eƒe akpa dzi le ƒomea me. Ke míƒo nu ƒo ku ɖe eŋuti nyuie sɔ. Ẽ, egbea, míle dzaa lé enyawoa kpata sɔ ƒo ƒu ɖo teƒe etɔ̃, eye teƒe etɔ̃a ye le gblɔm be na nukae? Ẽ, ŋusu. be ee dodo le ƒomea mea, nyɔnu be ee dɔ ee dodo le ƒomea mea kuɖo ɖeviwo be ɖoɖoa etrɔ zu enyati ame etɔ̃ ye mi sena gbe sia gbe bena ŋutsuwo ne lɔ̃ woa nɔwo eno ne lɔ̃ woa srɔ̃wo ene lɔ̃ woa srɔ̃wo e abe ale yi ke Mawu hã elɔ̃ ebe exa eye Ee, mí la te kpɔe le Efeso ƒe agbalẽ ta atɔ̃ kpikpi blaeve. Ee, e, Efeso ƒe agbalẽ ta atɔ̃ kpikpi blaeve vɔ ve. Ee, mí la gate kpɔ nene be nuwo le wole setɔwo ƒe agbalẽ ta de kpikpi ɖeka va na ene. Ee, kple ee, wole setɔwo ƒe agbalẽ ee, ta tɔ̃ kpikpi ee, wonyi va na weve. Emawu ewɔ dodo ɖe ƒomea ŋuti. Eta dodo tso Mawu gbɔ na ƒomea ezu ezu se alo ezu dɔwɔwɔ ke amesiame la wɔ edɔ sue ŋuti dedie. Eye wogblɔ gasiagame mí le ese be ŋutsu ne lɔ̃ nyɔnua, ne lɔ̃ esrɔ̃a abe ale yi ke Yesu lɔ̃ ebe tsɔtsia nene. Eye nyagbɔgblɔa menye nyagbɔgblɔ agbenɔnɔ gbesiagbe ƒe agbenɔnɔe wònye eye toe ama mea ye Mawu la nu tu ƒomea do gbesiasia gbe bena mía katã míate ŋu zɔ ade ɛ̃, míate ŋu tu ta dziƒoa. Eye egbea, enya ya mea, amesiame la biɔ ese abe ŋutsuwo nene, ƒomefofo nenea, woabiɔ ese be leke yelɔ̃ ye srɔ̃ do. Eye wona ese nyɔnua tsã bena, Nyɔnu, bɔbɔ ɖokuiwò na ŋutsu. Minate ŋu kpɔe le Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta atɔ̃ kpukpui blaeve. Ɛ̃, nyɔnu, mibɔbɔ mia ɖokui na mia ŋutɔ mia srɔ̃wo. Lé yi ke aleke míbɔbɔna mía mía ɖokui na mía srɔ̃wo ɖo. Menye nya gbɔgblɔ ye o, menye nya srɔ̃ gblɔ ye o, dɔwɔwɔe eku ɖo edɔwɔwɔ ŋuti gbe sia sia gbe eye ehiã ehiã e kutrikuku le eme. Eye wogblɔ na ɖeviwo hã bena, Mi viwo, mibu mia tɔ kple mia nɔwo, alo mibu fofowò kple dawò. E, etsã, edɔwɔwɔ be nyi, agbenɔnɔ be nyi. Ke le yi ke mianɔ, miwɔna, miawɔ nene be dɔ, miasɔ nene be nusɔ do dɔ me alo le yi ke miawɔ eŋti dɔ doa, mi le dza akpe ɖe mia nɔnɔ ŋti. Sigbe leke. Ee, Mawu ŋutɔe do sea, etrɔ zu dɔdeasi kple dzena na aƒetɔ alo aƒedzikpɔla. Dɔdeasi kple dzena, elabena ame sia ame nya bena dɔdeasi ɖe ƒoe eye dzena hã ekpasa dɔdeasi do. Dzena kple dɔdeasia enye aʋala ame eve kee nɔna xevi ŋuti. Te gbe la te zɔ. Ne nye ɖeka lea, ɖevia mate zɔ kaka ava yi ŋgɔ go. Nenemae Mawu dzi be na míawo hã míawɔ ame evea ŋuti dɔ ene. Ke le ŋutsu ƒe akpa dzia, aleke ŋutsua la lɔ̃ la lɔ̃ esrɔ̃a nyɔnu do. Mi le ƒoƒu ɖo akpa ame ewo. Akpa ame ewoa ye mi sɔ le ƒoƒu. Ye be ma Mawu. Mawua, ele enye ta na ƒomea. Ke aɖe sɔ ŋusu sɔ ɖo ta. Efia be le setia nua, ŋusu le abe Mawu le ƒome me nene. Eye Mawu tsɔ eƒe dɔɖasia sɔ kui be na mi ba wɔe. Ne mi kpɔ aleke e Mawu ya e lɔ̃na mía vɔsa blibo.

bena nyɔnua neva kpɔ dzesi, neva de dzesi bena ẽ yele dedienɔnɔ ɖe me, yele dedienɔnɔ gã ɖe me. Ɖeviwo ɖo la do dzesi bena yewole dedienɔnɔ gã ɖe me. Eye vegɔa le nyi bena, Ke ŋusu nye efiɔa? Ẽ, míkpɔe va yi le Korintetɔ ƒe agbalẽ gbã kpikpi wuiɖekɛ kple Korintetɔ. ƒe agbalẽ gbã ee ta wuiɖekɛ kpikpi ame etɔ̃ me. Abe efiɔ nenea, ahã, efiɔ kee edena bubu eƒe ƒome ŋuti. Efiɔ kee elɔ̃na eƒe ƒomea. Efiɔ kee edona asixɔxɔ na eƒe ƒomea. Edona eƒe ƒomea ɖe dzi. Eɖena eƒe ƒomea ɖe ego. Abe ale yi ke Mawu kpɔtɔ le do bubu na mí, le do bubu mía ŋuti Togbɔ be mí na mí mé dó na to hã o gakea Mawua ele sɔ ebe kpɔ ɖe ŋu sɔ le na mí. Mawu le dó bubu mía ŋti. Ele bu mí ele sɔ mí ɖo e ye be teƒe ele sɔ mí ɖo e vi be teƒe e nene abe fiɔ nenea o ɖo la de bubu ƒome ŋti a na asihɔhɔ ƒome ŋu. Etɔ̃ gɔa ele nye be na. Ɛ̃, abe etɔ le ƒome ne me nenea, oɖo la wɔ sia sia bena ola no de, ola no do esrɔ̃wo be hiahiã ŋuti kple ɖeviwo be e hiahiã ŋuti. Aleke ke wòdze? Ɛ̃, le eme me kaka va na gota, ola no do woaƒe hiahiã ŋuti na wo. Efiɔ bena, ɛ̃, ole di Mawu. Ƒomewo mea, oɖo la di Mawu. Ola de bu, ola. la do aƒe hiahiã ŋuti, e luvɔ me be hiahiã, gota me be hiahiã, sukulu be nya, nu sia nu la, wo do la sɔgbe anu do ƒome wo be hiahiã ŋuti. Nene Mawu le wɔna mi woa, mi trɔ na ɖe ŋutia, mia enya gblɔ bena ne mi trɔ ɖo Mawu ŋutia, enu kpe na mi o. Ta be ŋusu efiɔ nenea, ẽ, Mawu teƒe nɔla, wo do la wɔ sia sia bena wo do la nu do. ƒomewo me, ƒomewo, esrɔ̃wò, ɖeviwo be hiahiã ŋuti. Ɛ̃, ànya bena Mawu ye na wò dɔ ɖe asi nɔa? Enegɔa le enye bena, ɛ̃, ŋutsua ela nye kpɔɖeŋu, ela nye Mawu ƒe dzi ƒe kpɔɖeŋu le ƒomea me. Mawu ƒe dzi la nɔ eme, ela nɔ esi, eya ela nye kpɔɖeŋu tɔxɛ le ƒomea me. Ela nye amɛ kee sɔna nuwo kpata ble wò. Esɔna nuwo kuɖo dzidzɔ. Kuɖo dzigbɔ ɖe eye la ne de ma wo be nye nye sɔ fia le ebe ƒomea me. Eye do la nye ame kee no kpɔe kɔa wo kpɔ ma wu le ƒomea me. Ame sia ame ƒe dzi la dzi. Etɔ atɔ gɔa le nye be eh, abe ƒome fofo nenea, o la no tsɔ ƒome o dzi. atsɔ ƒomeo dzi, womade mɔ be na ƒomewoa ne e avivɔ lo alo nu ɖe kpekpe ke ŋu le eteƒea ela ela dede go le ƒomeo me o. Abe ale yi ke Mawu ŋutɔ etsɔ na mía dzia nene esrɔ̃ ŋu so ela tsɔ ebe ƒome dzie ŋua. Eye mi la te kpɔe le Rut ƒe agbalẽ etatɔ̃ kpikpi amasiɖeke e. kpikpi ƒe e Rut ƒe agbalẽ ta etɔ̃ kpikpi ame asi ɖekɛ. Ŋusua eɖo la lɔ̃ ebe ƒomea kee dadaɖi kpekpe manɔ eme o. Alɔ̃e abe ale yi ke Mawu tsã elɔ̃ elɔ̃ mí nene. Adẽgoa le nye be na esigbe esrɔ̃ ŋusu nenea oɖo la nye e ame si le eɖokui si ame si su eɖokui si etɔ tete be Eye tɔtete le ƒomea me, woɖo la de fia, woɖo la de fia eye ne ame sia ame kpɔ ƒomea me la, ele anya be na etɔtete, etɔtete le ƒomea dzi eye wola dze si etɔtete na edu keme mi lea. Woɖo la fia nu ku ɖo edu keme mi lea be ɖoɖo ŋuti, esewo ŋuti, esewo ŋuti ye wola fia ƒomea me be na. le edu keme mi lea, etɔ tete le ame ɖe le keŋ gbɔ ame ɖe va na ye na ame ɖe ese ɖe va wo ŋutɔ o ɖo la ŋfiɔ leke nene be nuwo ela yi eye gɔn be na wo ŋutɔ o nyi kpɔ ɖe ŋua o le na be na edua ƒe sewo eye o le na be na enu kewo nyi wɔwɔ eya o ɖo la ƒo ɖo e a e ƒomewo me eye ma ga va nyi enu ɖe ke ma nɔ nyanya me na wo. Abe ŋu adre wa le nye, abe ŋu su nenea odo la nye e ava fia ame si ke ewɔn aʋa kple vivime ŋusẽwo le ƒomewo me eye odo la nye ame ke tɔ na te de me madzudzɔ madzudzɔ. O ma de mɔ be na viviti ƒe gbɔgbɔ ɖe kpekpe na kpɔ ŋusẽ le ƒomewo me o. O nye tɔ, o nye fiɔ, o nye Mawua, me ŋu ŋu le eme bena àtsɔ asi sɔ nu fia ƒomewò be esrɔ̃ wɔ aleke, evi wɔ aleke o. Dɔɖeasi ɖe nyi na wò odo la tɔ te ɖe eme ye wò la wɔ dɔ sue ŋuti kuɖo tɔ tete ke Mawu sɔ na wòa eye wò la kpɔ wò la wò la ɖu viviti ƒe ŋusẽwo dzi awɔ aʋa madzudzɔmadzudzɔ le ƒomewò me eye ƒomewòa ela kpɔ eŋudzedzi abe tɔ nenea. Etɔ tete ke ma wosɔ na wa odo la dza gbagba la na be na ka dede, ka dede kuɖo hlɔ̃ dzedze na nɔ mia me, na nɔ mia be ƒomea wo me. Eka dede kple hlɔ̃ dzedzea ele veve ɖe ela nɔ ƒomea wo me. Eye enuwo kpata la, wola nɔ mɛ, anɔ mɛ ku srɔ̃ kuɖo viwo. Mawu mle dzi be na atsi akogo Akɔ gonyenyea evee na Mawu ŋutɔ. Ta esɔ kpe ɖe ŋutɔ nɔ. Ta aleke ke be nyia mi la no ma enuwo ẽ ye mi la no wɔ ye mi la no wɔ nuwo ɖo ɖu oku srɔ kuɖo viwo. Mi la nye exlɔ mi la nye e ame ke ma na nuwo kpata ẽ ɖo ɖu ye ka ɖeɖea edo la nyɔ edɔ be nyi na eŋusu ye be la wɔ le. ebe ƒomea me. Eye abe asi ɖeke gbɔe le nye bena nusrɔ̃a e edo la ɖe mɔ bena esrɔ̃a ela nɔ ebe dzi gbɔ gasiagame. Esrɔ̃a la nɔ ebe dzi gbɔ. Esrɔ̃a edo la nɔ ebe dzi gbɔ. Eye le veve ɖe bena ne le dzi gbɔ nɛa wola te gblɔe wola se wola te se ŋdi gɔme. E. Edola nye ame ke dona to esrɔ̃a, eye edola nye ame ke sena veve na esrɔ̃a ku viawo. Dola nye ame ke sena veve na srɔ̃a ku viwo. Ŋutsu geɖe lia, wo sena veve na wobe ƒomea o. Vodada be nyi, menye be mi bu fɔ o, gake wo menyae ye o. Odola se veve na esrɔ̃ o. Odola se veve na eviwo. Ne nuɖe le wɔ srɔ̃ wa, ewo be le wɔ. Ne nuɖe le wɔ viwo wa, ewuo be le wɔ gɔme na ewɔe lɔ̃ be na esrɔ̃a nenye kpeɖeŋutɔ gake me mitrɔ zu ŋusi na ɖeka kpɔa esrɔ̃ ŋgba le vo na wò mi le ɖekae eye ɖeviwo ke va enye nunana so mawu gbɔ na mi atikutsetsea eso mia gbɔe atia ɖe konyea etsɛ ku ta odo la se veve na atikutsetse ke mawu sɔ to wò kuɖo esrɔ̃ dzi eye ewolia le nye be nukɔ. Mi ɖo la no wɔ no kpata ɖo ɖo. E mi la wɔ no mm, mi la no wɔ nu ɖe kpekpe to ɖu. Kudo e mi la no nu ɖe kpekpe ɖe ɖu wɔ ku srɔ̃ o. Eye ne ɖeviwo tsa ehia, mi la wɔ nu ku ɖo ɖu yi. O ma de srɔ̃ da ga o. O ma kpɔ be srɔ̃ wa ee ebe susua mu de fu nu o. O kpɔ e yo o sɔe be na mi a nye hlɔn kpɔa. Mi la wɔ nu kpata ɖo ɖu. Mi a de susu ɖo ɖu. Mi a de adam ɖo ɖu. Nya da afɔ ɖo ɖu, eye ne glo mia, yi nasɔ yi Mawu be ŋku me. Ele vevie ne magado ŋku fu nu na mi, magado ŋku fu nu na mi, mi la de afɔ ɖo ɖu, mi la bu tame ɖo ɖu, mi la wɔ dodo ɖo ɖu, mi la wɔ tsatsa ɖo ɖu, ne ne Mawu le dzi be ne nɔ ewa be na agba, ŋgba kpe o abe ŋusu nene o. Ŋusu geɖea, wo de wa srɔ̃ da ga, eye agba le kpe wo, agba kpe na wo ŋutɔ. Ezi alesike mele e akpa ŋua godzia, mesena nu sugbɔ, gakea wò ŋutɔe do agba na ɖokuiwò. Mawu nya bena ne do afiɖea wò kee migbe va tsã kpoa, wò ɖekɔ magadzro agba o. Agba enye mia kpata tɔ eye ne dzidzɔa tsã va, enye mia kpata tɔ. E ta Mawu ne kpe ɖe nusuwo katã ŋuti be ne va nye e ne wòazu wɔwɔ na wo. Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke miva nyɔnuwo be akpa dzi. Ɛ̃, dɔdeasi ye nana be dzena ye nɔna bɔbɔe. Ye Mawu bena, Mawu biɔ so mía gbɔ bena, Nyɔnu ne bɔbɔ wa ɖokui eye no kpe ɖe woabe ƒomea ŋuti. Mina te ŋu kpɔe le Kolose ƒe agbalẽ tatɔ kplikpli woenyi. Eye nene be nyawo menye nya gbɔgblɔ ye o, dɔ wɔwɔ ye wonye. Gbe sia sia gbe be dɔ wɔwɔ ye wonye ta ee mi do la wɔ dɔ sue ŋuti. Eye ne wobe na nyɔnu ne bɔbɔ eɖokui la, ee me ɖe nya lele kpɔ ɖe ɖo ɖa ga o. Ne wobe nyɔnu ne bɔbɔ eɖokui la, nya lele kpɔ ɖe ɖu ya ele goɖo le ƒome me. Eye Mawu biɔ be na nenɔ nene, nenɔ nene. Ta gbã na dɔ gbã na nyɔnua. Ele nyi be tɔna de dzesi ye la xɔe ye be na Mawu sɔ ŋusua sɔ do ta nɛ. Eye Mawu sɔ tɔ tete sɔ do sɔ da ɖe ŋusua dzi. Mawu ŋutɔe wɔe. Mawu ŋutɔe ena be nenɔ nene. Ta nyɔnua do la de dzesi nene be nu ŋuti. Eye be la, ela xɔe tsã. Kuɖo ye lɔlɔ ye ela hɔɛ ela hɔɛ faa. Le eŋua be wɔwɔ eŋua be wɔwɔ mea alo eŋua be gɔmesese mea wole de bubu Mawu ŋuti ye wole de bubu Mawu ŋuti ne woxɔ esrɔ̃ be tɔ tete e e ne enye bena evegɔa le nyi bena ne woabɔbɔ woaɖokui na woasrɔ̃ woa bena woasrɔ̃ woate ŋu kpɔ woa dzi. Woate ŋu kpɔ woa ta, woate ŋu tsyɔ woa dzi, ne enye be na esrɔ̃ le dza kpɔ ta alo ele ele dza tsyɔ dzi oa, ne womebɔbɔ ɖokui o nɛ la, le ŋutilã me hã, ne enye be wòle dzi glodzoa, mate ŋu tsyɔ dzi o kaka nate ŋu va kpɔ ta wò hã. Mate ŋu xɔ nya na wò o do la bɔbɔ ɖokui o, aɖiɖi ɖokuiwò ɖe ɖo ƒe ɖe ebe na esrɔ̃ wòa, ele ate ŋu tsyɔ dzi wò, ele ate ŋu kpɔ ta wò, ele ate ŋu xɔ na wò. Eya ele vevi ɖe. Ee, etɔ̃gɔe le nye bena ano do bubue ŋuti gasiagame, ano kafui, ano do ŋusẽ. Ehiã na gbetɔ ɖe kpekpe bena gbesiase agbea míado ŋusẽ mía nɔnɔewo ta abe nyɔnu nenea wòle ano do ŋusẽ esrɔ̃ o. Wòle ate ŋu wɔe. Wòwɔnɛ la. Oo, ŋusẽ le asiwò la, Mawu ŋutɔ la wɔe kuɖo wò, eye wòle ano do bubue ŋuti ano kafui. anu kafui, anu do ŋusẽ eye ne wòle do ŋusẽ amea, ee, dzidzɔ awu eya ɖe gagɛna ɖe ame me. Ta ne nye nyɔnu ye wòdona ŋusẽ esrɔ̃ ye wòkana fui ye wòdena bubu eŋuti la, wòla kpɔ bena, ɛ̃, wòle nu kpɔ gome le egbɔ le mɔ vovovowo dzi gbogbogbogbo ɖe. Ke gbɔdzɔgbɔdzɔe wònyi na nyɔnu bena, ee, nyɔnua, Eye xe nanya, enya xexea, eye enyi gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe, ke ye sugbɔ le nyɔnu me. Vɔa nu hiã keŋ gbɔe o. Egɔme bena, nyɔnua ebu bena ee, yemesɔ kple ee, ye, yemesɔ kple ŋusu ta. Eye be susu mea, enya ŋua le. Ta ne enya ɖea, edzi be yeaxe nya, ne ye tsã yeasɔ ye ɖokui sɔ do. Ee, teƒe ɖe. Gake Mawu ya, Mawu gblɔ be, Ŋutsu kple nyɔnu kple ɖeviwo kpata, ame ɖekae mínyi. Míesɔ le yebe ŋkume. Míesɔ le yebe ŋkume. Ye yelɔ̃ mí kple lɔlɔ̃ vavã. Kea gaɖeomea, e, ekuna ɖe, e, afi ke nyɔnua nɔ ku ɖo kpakpla ke wobe xɔa. E, nu kewo kpata be ese ɖo to me alo nu kewo me be toa alo. Ee, enumetoto ko wowɔa. Womedee bubu eya ŋuti abe womesɔ asihɔhɔ nɛ o. Womesɔ asihɔhɔ nɛ o. Wokpɔnɛ be nyɔnu ya, ee, ɖe ko esubɔna. Nyɔnu ya ela nɔ wɔ dɔ, ŋutsua ela va ƒo bɔl o. Ŋutsua ela wɔ leke, ee, vɔa, domanyea nyɔnua esi wu, ee, ŋutsuvia. Alo nyɔnu ya ela nɔ. Ela no eya si ye la sɔ no kpɔ ŋusua eye eye ŋusuviwo dzi. Nene be nua egbã nyɔnuwo be susu kaka be na wo gba kpɔ do pɛ ke Mawu do na wo. Enana be le ŋde kpekpe me wo dzi na be yewoa dzi yewo be nya dzɔdzɔe eye wo xe na nya wo xe na nya sugbɔ. Vɔa Mawu mu wɔ nyɔnu be na ne ba no xe nya o. Mawu mu wɔ nyɔnu be ele sɔe alo ele gɔme na ŋusuvi o. E Mawu wɔ nyɔnu be. Ee, kple ŋutsu kple ɖeviwo kpata bena, ee, woa kpata wosɔ ɖo ƒe ɖeka ele si. Evɔ ke Mawu nye ɖoɖo be Mawua, míesɔ wa ena amesiame ebe ɖoɖo, ena amesiame ebe dɔwɔwɔ, ena amesiame be wɔna le ee, ƒomea me. Eye míegblɔ bena, nyɔnu kafla, ne sigbe mísɔ wo ma gã sɔ lé fifia, ee, nukae dzɔna? Ee, ne enu yibɔ ɖe va tsi wo ma va kpa ɖea, ne wosɔ wo ma sɔ fia be, Nu kae mikpɔa? Nyɔnua ele dzi agblɔ teƒe yi bɔa tutugbã. Mele dzi agblɔ wo ma ɣea be wome kpɔ wo ma ɣe ɖe ele efu titi ewɔ leke alo ekeke o. Teƒe yi bɔa ebe le dzi agblɔ. E, e, nya ma enye kuxi na nyɔnu sugbɔ. Vɔa esia hã woate ŋu wɔ eŋtsi dɔ kple gbeɖoɖa kple nuxlɔamenya. Ke mi le dzi axlẽ nu. Le Lododo ƒe agbalẽ wuiasiɖekɛ, pp. Wuietɔ̃, akpa eve gbɔ. Lododo ƒe agbalẽ tame wuiasiɖekɛ, wokpoe ame etɔ̃, ame wuietɔ̃, akpa evelia, egblɔ bena, Eye nyɔnu nyawɔla enye betrɔ si le ɖuɖum ɖaa. Amen. Eye nyɔnu nyawɔla enye gbetrɔ si le ɖuɖum ɖaa. Amen.
Efyɔ be nyɔnu wɔna nya xoxoxo eya ta Biblia hã do ekpe ɖe edzi gake nyɔnu si me Mawu vɔvɔ̃ lea, Mawu tsɔna eƒe dzi sɔna nɛ eye eya ato vɔ. Míagaxe nu le lododo ƒe agba le blaeve-vɔ-ɖekɛ e kpikpi amasiɖekɛ la. Egblɔ bena, Enyo ne woanɔ dzogoe dzi le xɔta wu nyɔnu nyawɔla nanɔ aƒe me kple ame. Amen. Amen. Mía ŋutɔ mílese enyo be míanɔ aƒe me si mietrɔ zu ŋutilã ɖeka be miawɔ ƒome. ye nɔ kaɖeɖe mea, ye wo nyɔnu a na be na e srɔ̃ o a va yi nɔ e xɔa be akpa ɖeka, François be angle, ɖe wo nya xexe ŋtia, wo dzre wɔwɔ ŋtia, me ɖe ƒoa ta Mawu be kpe ɖe mía ŋuti be na mí ma nye nyɔnu dzre wɔla o. Ẽ, alo mía de nyɔnu, mía de ŋusu le eƒe doƒe mea, abe efiɔ alo tɔ te etɔ tete nenea ava yi nɔ akpa ɖeka ɖe míabe enya wɔwɔ ŋuti o. Ee, Biblia ke gagblɔ bena, Nyɔnu si sidzedze le esia, ɛ̃, eya etuna eƒe aƒe. Míaxlẽ nu le Lododo ƒe agbalẽ wuietɔ̃ kpukpui wuiene akpa evelia.
Lod ƒe agbalẽ tame wuietɔ̃ Wokplɔe yi ame nyui nɛ. Akpa evelia egblɔ bena, Agbevudo wònye ne woaƒo asa na ku ƒe mɔ. Amen. Amen.
Eye nya, nyɔnu si wɔna nya axe nya ku ɖo esrɔ̃a gasiagamea, ŋu kpena ɖe esrɔ̃a ŋuti bena ela de afɔ yi ŋgɔ alo ela de zɔ. Nyɔnua, ne nye gasiagame ye wòle xe nya, wòkpɔ nu vi tukui ɖe, wòle agblɔe. Wòkpɔ ɖekpekpe, wòle atrɔ ɖoe kaka asɔ wɔ nya gã la. Ŋu kpena ɖe esrɔ̃a ŋuti bena wòade zɔ age ɖe eƒe enu nyui me o. Ee, nene be nyɔnua, wosɔ sɔ kple nyɔnu kee sɔna ti dona atame na esrɔ̃a. Esɔa ele si gbe wosɔa ti le do atame nɛ. Esrɔ̃ be yeazɔa, wosɔa ti le do atame nɛ. Nu kae wòle nɔ te kpɔ? Ebe yeaƒu ɖua, wosɔa tia gba sɔ do atame nɛ. Nene be ee, ŋusua, wole hɛ ɖo megbe ɖome, wole do vevesese nɛ. Ke mate ŋu de zɔ o. Mate ŋu yi ŋgɔ o. eye bena mia kpata la ƒome eye dzidzɔ ɖe kpekpe mate nɔ miabe ƒomea me o. Ne le nenea, ole nya nene be ŋusu do ɖa xixe nu, ole de ole nyɛ ɖo ɖa e gba dzi eye ole kpe ɖe ŋuti bena ne va ge dze e nuvɔ me. Ne nye be nene be ŋusu e wɔ blewublewu dzra ɖo to le aƒe mea, kaka o do dɔ me e kpɔe be aŋgba le ŋlɔ la o eya e Oh Aƒetɔ nye wòe zɔe, Aƒetɔ nye oh wògba dzra ɖo nyuie ɖe ŋutɔe, Aƒetɔ nye oh egbea eh wògba lee eh nyuie ɖe ŋutɔe. Ese nya wa, ɖo to me eyi kaka dzi me nɛ. Ee, le ŋua mea wòle dza bu srɔ̃ ɖikaa, wòle dza bu mia be ƒomea keke. Egɔ be ne ŋusua wòbui kpɔa, wò tsã, ɖeviwo tsã, ame sia ame ƒe agbea. Eye etrɔ zo tukaɖa. Eye ne enye be nene be nyɔnu owɔna nenea, owɔna nya, ohena nya, Mawu mudee mɔ o. Mawu muda asi ɖe edzi na wò o. Ẽ, wodo la nye ame kee la sɔ Mawu be ŋku sɔ nɔ kpɔ esrɔ̃ o. Mawu be ŋku ke sɔ kpɔna srɔ̃ ye Mawu ya lɔ̃e. Ekpɔ be ele nene vɔ asɔ tɔ tete sɔ nɛa? Eye wòɖo la biɔ Mawu be ŋku. Mawu la sɔe ebe ŋku sɔ na wò. Eye wòtsɔ wò la ɖo kpɔ srɔ̃wò sigbe leke Mawu kpɔna esrɔ̃wò nene. Ɛ̃, nene eyae le veviɖe. Le eteƒe ko ya wò la, ne wode afɔ at, ne wodo ati atame nɛ alo afɔme nɛa, wòɖo la nye ame kee nana asixɔxɔ boŋ esrɔ̃ wò la no ne asixɔxɔ vi tukui ke wowɔa ne asixɔxɔ ɖe ŋuti kafui ɖe ŋuti ye la dze agba be na ye ya ye la wɔ ekee gba lolo sɔwo ye ne gua ye ŋua. Eye ne nye atɔgua ɖe nye be na wo nyi nyɔnua tasiasia gamea, wo do la nye nyɔnu kee wo nɔna alɔdzi, wo do la nye nyɔnu kee kɔ, wo do la nye nyɔnu kee dzrana do, ye wo do la nye nyɔnu kee fatu dzi fatu la nɔ asiwo tasiasia gamea. Nyɔnu ɖewo hã, womgba dona ŋku wo ɖokui o, womgba dzrana wo ɖokui ɖo o. Efiɔ be emɛmɛa, eƒo ɖi eye dzia le eŋu ɖum ɖe eŋuti woŋlɔ be ɖokuiwo le gota awu o. Dziwò nenɔ kɔkɔe eye wò la do ŋku ɖokuiwò eye wò la dzra ɖokuiwò ɖo le emɛmɛ kaka va kɔ ɖo gota. Wò ɖewo la nye nyɔnu ke dzɔ tugbedze sɔwu. Wò ɖewo la nye nyɔnu ke esrɔ̃ kpɔ gbemagbea, ye do kpo vovoa, Edzea ame dzi, edzea eƒe dzilawo dzi bena, Nyɔnu ya, mikpe ɖe ŋutinye, ela su, ela su asinye kpo, ela nyi fiɔnyɔnu na ma. Gbesiasia gbea, wola nɔ do ɖe wola nɔ sɔ ɖokuiwo sɔ do nɛnɛ be fiɔnyɔnu teƒe ele veve ɖe. Ye wola nye nyɔnu kee edzi va to le esi, wola nye nyɔnu ke kpɔna dzidzɔ. Nyɔnu ya dzidzɔ kpɔkpɔa mu didi le mía gbɔ o, wodo la nye nyɔnu ke kpɔna dzidzɔ. Ye nukokoe la nɔ alɔgo dzi nɔ gasiagame. Woɖo la nyi nyɔnu ke xɔna amedzro. Ẽ, Mawu ŋutɔ biɔ Biblia gblɔ bena, Míanɔ amedzro xɔxɔ dzi madzudzɔmadzudzɔ, eye ame ɖe kpekpe va va gbɔ esrɔ̃ gomea. Wo ŋutɔ gome amedzro ko ŋdzi sia woɖo la xɔe. Ɖo la xɔe egɔmee na ete nyi Mawu ƒe ame dɔdɔ. Ye si gbe ɖeke ŋgblɔa, woɖo la nyi nyɔnu ke awu yaya le asi o. Wobi, woɖo la nyi nyɔnu ke bi, nyɔnu ke wɔna dɔ, dɔwɔtɔ, ye woɖo la nyi nyɔnu. ke e, wòsɔe kplikpaa ɖo ɖokuiwò dzi bena yeanye edɔwɔtɔ. Eya ele veviɖe. Nyɔnua ŋdo la mla anyi kaka ye ŋdɔkusu la va dze ye wòyɔ gba le aba dzia, ŋunye nyɔnu be e, nukee Mawu le nɔ te kpɔ so nyɔnu gbɔ le e, ƒome me ŋua? Eye nyɔnua edo la nye amekee sena nu gɔme. Nyɔnu ɖewo lia, enugɔmesese ɖe fu na wo ale gbegbe. Eye gblɔ va yi ŋua abi le ebe luvɔ me. Mu xexe nana ko wo e exɔa wo te ɖe anyi sugbɔ. Ye tsã e mu nye be srɔ̃ ɖeɖe koe dzroe o. Esi le funu be ya va de srɔ̃ ne ya to le nene be te te ɖe to gɔme. Nyɔnu sugbɔa wo dzona be ya va de srɔ̃ ne ya to le te te ɖe to be gɔme. Eye ŋuti ne va ɖo funua ele kpɔ mɔ be na wo la do e. kɔkɔ teƒe nɛ. Woɖo la do nyɔnu fiɔ teƒe nɛ. Ne ŋu kɔe kpɔa, ŋutsua o la kpe fu. Wa mi le biɔ be, nyɔnuwo, kafla Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti mía nye nu gɔme se la. Yi la ŋlɛ nu le Kolos, Kolositɔwo be agbalẽ eta me kpikpi amade. Kolositɔwo ƒe agbalẽ eta me ne kpikpi amade. Egblɔ be na, mina amenuveve kple dze nanɔ miaƒe nya me ɖaa si. bena mianya ale si wòdze be miaɖo nya ŋuti na ame sia ame. Amen.
Amen. Gbalẽ ke.
Mina amenuveve kple dze nanɔ miaƒe nya me ɖa si bena mianya ale si wòdze be miaɖo nya ŋuti na ame sia ame. Amen. Ami nuvivi la nɔ míaƒe gbea me eye míaƒe nuƒoa edze la nɔ eme ye la nu vivie. Nu ka leke be le yi o ee ne gake mee ezo le bi alo enuwo tsaka ewɔ nyɔnu ko sɔgbe woasɔ do eme koa enuwo kpata etrɔ va ebe dodo nyuitɔa me. Asixɔxɔ ke Mawu sɔ na nyɔnue ŋua ta ele vevi ɖe. bena nyɔnua elanu deba si xɔxɔ sɔfia le dodo nyuitɔ me, enupopopo me, ewɔnawo me ano de Mawu fia, ano de lɔlɔ sɔfia. Eye ade hua ele nyi bena, e nenye bena ŋusu edo eŋu yeye le aƒeme la, maga va yi dalɔ alo ava yi kasi ameɖe be ŋugbegble ŋti o, gake wava gblɔ be efi ŋuigbegble loo, efiɔ be. enu yeye mu le amewo mɛ nɛ o. Ta adze agbagba be na wò ya wò la nye enu yeye na srɔ̃wò gasiagamɛ. Eye ŋua wò la sɔ kpɔ, wò la sɔ, wò la sɔ tsɔ esrɔ̃wò dzi, wò la sɔ tsɔ ƒomea dzi. Egɔme be na gasiagamɛ ne ekpɔa, ekpɔna wò yeye so mɛ mɛ kaka va kɔna ɖo gota. Eye ye nu yeye be kpɔna le mɛɔ, nu yeye be sena le enuwo me, nu yeye be kena do ŋuti le. agbewo me ta ele veviɖe be mído la do ŋusẽ mía nɔ mía mía srɔ̃wo to míaƒe nuƒoƒoƒo me kple míaƒe dzeɖoɖo me eye ele veviɖe na nyɔnuwo nene eye adregoa ele nye be na togbɔ be nyɔnu ne bɔbɔ eɖokui ɖe. Efiɔ bena kpekpeɖeŋu gã ɖe wònyi. Mufa ya o bena abɔbɔ ɖokui o. Egɔme be ŋɖo lea wòkpɔ bena womudola wɛ o le ŋutilã me ŋua alo tɔwò dzɔ alo lekeleke vɔa, midola dze agbagba bena abe nyɔnu ene mimano do to miabe ŋutilã o. Mimatadi be miabe ŋutilã la ho va dzi o gasiasiagamea Míano to na míaƒe ŋutilã be nedo to Yehowa, nedo to gbɔgbɔ kɔkɔe. Míano de asi míaƒe ŋutilã ŋuti bena míano do to gbɔgbɔ kɔkɔe. Egɔ̃a bena, wogblɔ be woakpe ɖe ame ŋuti le Hebri ƒe agbalẽ mea, egɔ̃a bena ade to le ŋɖe me, de ɖa le ŋɖe me. Eŋutia, gasiagamea, wò ɖo la nɔ nɔnɔme ke me wòla nɔ, ela nɔ asiwò ye wòla nɔ, wòla nɔ kpe ɖe esrɔ̃ ŋuti. ano de srɔ̃ to le ŋde me, ano de ɖeviwo to le ŋde me, ano wu, ano de aƒo nyenye afia gasiasia game. Eye to ewa mea, wola kpe ɖe srɔ̃ ŋuti ye la zu ŋusu ke Mawu le nɔ te kpɔ, nu ke Mawu le nɔ te kpɔ so ŋusua sia. Ewoe la kpe ɖe ŋuti ye tsã la zɔ dziƒofiaɖuƒea be mɔ ye be la do fu nu. Ne mu nye nenea o la kpe ɖe srɔ̃ ŋuti ela tsrɔ̃. Vɔa mawu ŋu dɔn o bena ava ƒu nu ne ava kplɔe ɖe tsɔtsrɔ̃ me o. Eva ƒu nu bena e ava kpe ɖe eŋuti bena mia kpata mia zɔ ade ta e dziƒoa. Eye le nene eye le veve ɖe. Eye mia gblɔ bena dokui bɔbɔa e le e e ƒome mea e nyi na e bubu ɖe ɖa me ŋuti faa. Menye e. Menya kpa sese be nya o, alo ano ano he nya bo do la bɔbɔ doku awo mu nye ewa e Mawu li ji o. Ta ŋu su ca mu hia be na ano he nya be o do la bɔbɔ doku awo. Mawu ŋtɔ nɔ be ano de gbe be na abɔbɔ dokui o. Mawu ŋtɔ e la wɔ dɔ kudo nyɔnua ŋtɔ la bɔbɔ eɖokui. Egɔ be na ɖeviwo ŋtɔ no le si ca no va le de gbe ɖe wa jia, wo va le kpa ce ɖe wa jia, Eye viwòa mele dza teŋ bɔbɔ ɖokui egbɛ na o kaka la bu o asɔ ɖo etɔ teƒe o. Ta ne wogblɔ be woa bɔbɔ ame ɖokuia, edɔ gã aɖe wò nyi. Eye vɔsa, vɔsa enye be na woa bɔbɔ ame ɖokui. Elabena ŋutilã eya ese na veve, ŋu le vo na ŋutsu, ŋu le vo na nyɔnu. Gakea ne olɔ̃ ye osɔ do ɖokuiwò dzi. ye o trɔ ɖo ma ŋutia, o ɖo la, o la, o ɖo la, o la te wɔ aƒe o ɖokui bɔbɔ be dɔa gbe sia sia gbe ku ɖo ma ŋu ku ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ɛ ku ɖo aƒe o ŋu tete bi tukuia no sɔ ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe me kpɔa o la wɔe ye enuwo kpata la nye wɔwɔ. Eye mía gba sɔ va ɖeviwo gbɔa, ɛ, ɖeviwo o kpɔ na mɔ na wo be dze na sugbɔ, vɔa o ɖo la kpɔ woa be dɔ ɖe asia tsa gbɔ, ele veve ɖe. Ewò via mí la xlẽ nu le ee lododo ƒe agbalẽ woetɔ ee kpikpi gbã teƒe gbã ko.
Lododo ƒe agbalẽ tame woetɔ kpikpi gbã axa gbãtɔa. Vinyanu sia fofoa ƒe amehehe. Amen. Amen. Mía ga xlẽ ke. Vinyanu sia fofoa ƒe amehehe. Amen. Amen. Wobe vinya nu sia fofoa be ame hehe. Eye fofowò kpɔ mɔ la eɖo la dzra wò ɖo ku ɖo ame poti. Fofowò kpɔ mɔ eɖo la kɔ gbe dzi. Ne enye be egblɔ nya na wò ze ɖeka, ze eve ye wò mu do toa, ze etɔ̃ goa, egbea ela trɔ ƒoe eva te wɔ dɔ le edziwò me. Eye dadawa ekpɔ mɔ alo nɔ ekpɔ mɔ la tu wò ɖo gasiasia game. Amegbetɔ ya, wotunɛ do gasiasia game. Nenye be wokpɔtɔ le tu amegã xoxo aɖe, eye wò vi aɖe womatu wò ɖoa, woatu wò ɖo bena ava nye amegã xoxo yi nyuie esɔ ke gbana. Ta ɖevi ɖe kpekpe edo la do to etɔa kuɖo nua. Le ƒome mea, ede la sɔ eɖokui da ɖe evi be dope. Ame sia ame ƒe dope le ƒomea me. Ta nenye be etɔa wònye Mawu, enye. Efiɔ e eta enye eta la eye enɔo enyi gbɔgbɔ kɔkɔe ke kpena ɖo ŋtiwo wɔna nyuie nɔ sɔ eɖokui sɔ ɖe anyi le sa vɔa evi tsa odo la bɔbɔ ɖokuio ale gbegbe be na ade mɔ be na apo tepea anɔ vi be tepe ade mɔ be e fofowo kple dawo la wa tuo ɖo wa wɔo ame ne sɔ goɖoa. wò tsã woava ava de ŋkɔ na etɔ ku nɔ yesɔ godoa wò ŋtɔ tsã o la vɔ. Eyawo kpata enye biabia so Mawu ŋtɔ gbɔ. Egɔme be Mawue ɖo etu ƒome. Menye ameɖe kpekpe va xɔ ƒome le afiɖe sɔ va o. Ta ewò ke wò ŋte nɔ Mawu be ee lɔlɔnu me o. Wò ŋte le wɔ akpa wò dzia kea ƒome woa ee kekeli mate tɔ kpɔ ƒo la o. Viviti ela tsɔ o. Ẽ, ye ame vɔ̃ɖia ela nye ame ke do na Adam na o. Ẽ, mi le gblɔa be na ƒomea, ẽ, Harvey tsã egba le ƒomea, ele nye nu ke o. Nu ke mi le do gbe sia gbe kuɖo nu ke mi le nɔ te kpɔa, ela na be na ƒome wa, ela na trɔ zu pipo ɖe be ƒome. Eye le ƒome wa mea, ẽ, ŋudzedze ɖe kpekpe mu nɔna anyi o. Nu ke wo doa.

Viviti me sɔ va kekeli me ye kekeli tɔ kpɔ ƒoʋlɛa. Ele nyɛ be na Yesu Kristo ele dodome. Ƒome ŋua ele nyɛ sɔsɔ ke be ƒome. Ele nyɛ lɔlɔ be ƒome. Ele nyɛ amɛnuveve be ƒome. Ele ele nyɛ kadede kplikpaa be ƒome. Ele nyɛ ƒome ko nana mɔnu kpɔkpɔ ame sia ame be na ne wɔ etɔ. Ne ga gblɛ tsã ao. Ŋkpɔ avɔ ɖe ne nua gblɛa wo dzra nɛ ɖoe. Ne enye be na ma gblɛa ɖe nuke ŋti wo la dzrae ɖo. ta míade mɔ be na míaƒe ƒomeawo enye ƒomea kee wode tso fiƒode me tsɔ va yayra me. Bena Mawu ƒe ɖoɖoa, Mawu ƒe amenuvevea, Mawu ƒe yayra neva nye míaƒe gome eye mínagasɔ kpe ɖe eŋuti be le ƒome ɖekpekpe mea, edze edzia, wogblɔna be aƒenye me, aƒenye me. Nya ŋusẽ nɔ esɔ tsã gbase be aƒenye me, aƒenye, aƒewo me nukae nyɔnua le dzi o. Ke mi va trɔ zu ɖeka vɔ ye gba nyi aƒe o mɛ, aƒe nyi mɛ alo aƒe nyi mɛ aɖe. Ne wo ɖeka o nyi ta nu ke ŋuti la wo gba ɖe dzi ɖe fu no. Nyi ta na no tro le aƒe o mɛ. Wo me gblɔ na be aƒe nyi mɛ o. Mi sɔe ke me. Wo gblɔ be aƒe nyi mɛ. Wo gblɔ be mia ba xo mɛ. Mia ba xo mɛ le srɔ de ƒe ya le ƒo mɛ mɛa, ɖevia tsa be te ƒe le, nyɔnua be te ƒe le, ewo, etɔ, e, be te ƒe le. Efiɔ ɖe kpe mu le ke eca mi kuɖo eŋti dɔtɔ mu le eŋti o. Ne o nye fiɔ kɔa, e nu ame kewo le eŋti wa e na be efiɔ a nye nye wa e la de ɖe go. Ame kewo o gogo na fiɔ xomea o la se nu ke le gblɔa. Ta mia ba xome, mia ba xome. Ne mi le gblɔ be mia ba xome, mia gbɔa, e la na be na nyɔnua can ne le asuxuea, ebe dzi la dze eme, e nya be yi le blibo, yi can ebe tepe ŋua, ma ple bani gba ame ve. Asɔ ɖeka da ɖe asuhoe, asɔ ɖeka va yi da ɖe ƒometɔ gbɔ o loo, míava aƒu me, nyɔnua, míava aƒu me, ɖeviawo, míava aƒu me, fofoa, míava aƒu me, ne bubuɖeɖe nenɔ mía kpata mía dome, lɔlɔ̃ nenɔ mía dome, sɔsɔke nenɔ mía dome, ame sia ame nesɔ ebe nunya, etɔ si nu asɔ va bena ƒomea neva de blibo o. Yi Mawu neva nɔ mía gbɔ le Yesu Kristo ŋkɔ me.
Amen. Amen. Mawu neve mía nu eye míado gbe ɖa ɖe ƒomea ta. Míasɔ gaƒoƒodui sia la asɔ do gbe ɖa ɖe ƒomea ta. Bena Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe nekpe ɖe ƒome ko enuwo dzaka la alo wogbɔna aka la dza ge la, Mawu ne wɔ nu ɖe le woaƒe agbe me. Asɔ gbe da si ne kɔsikɔe ne do gbe ɖa ɖe ƒomea ta. Mía ɖeka míado gbe ɖa. Mawu dziɖula, Mawu nublanuikpɔla. Wò Mawu yi ke wɔ amegbetɔ ɖe wò ŋutɔ wò nɔnɔme nu, ye le tsɔ ƒome keŋkɔ ɖe anyigba dzi, ye le kpekɔ to etɔ kpakple esrɔ̃nyɔnu kpakple eviwo dzi la, míedo gbe ɖa le ŋdi kae ya? Le nusɔsrɔ̃ yi ke míeva se le ŋdi kae ya alo yi ke dzi míele kpɔ ɖe asi na egbea ya la, míebia wò Mawu be amenuveve. Le egbe me ŋkeke me la, ƒomeawo katã wodze aguzu. Enuwo tsaka le ƒomeawo me ale gbegbe. yi ke evitɔa tsɛ tsɔ eƒe mɔ, vinɔa tsɛ lé mɔ tsɔ, ɖeviawo tsɛ lé woƒe mɔ tsɔ. Míeɖe kuku le ŋdi kãa ya be na wò amenuveve, wò nublanuikpɔkpɔ eyi ke edzi be ƒomeawo katã ne woanɔ du, etɔ kple via kple enɔa wo katã woanɔ du la, míebiɔ amenuveve wo bena ne edze ɖe ƒomeawo me be le yi ke wokaka la, woatrɔ agbɔ va ɖe wò Mawu ƒe didi nu le yi ke wò ŋutɔ nèdi. Hafi nèɖo ƒome anyi la, wò Mawu ƒe gbɔgbɔ netsɔ kplɔ wò va ɖe wò Mawu ƒe mɔa dzi. Israel ƒe Mawu, wò koe ate ŋu awɔe. Míawo amegbetɔ mímate ŋu awɔ naneke o. Lé yi ke wokaka la, Yehowa. Míwo ya xɔse le mía si bena legba ate ŋu alé wo ƒo ƒu. Eya ta dziƒo lé wo ƒo ƒu be to nusɔsrɔ̃ ya me la, ame ɖe nɔ wòava yɔ aɖi ɖase be, A, le me ke se nusɔsrɔ̃ la, yi be ƒomea eɖɔ ɖo. Le be nye dukɔ le tsrɔ̃ le si madzemadzeta. Fifia wodze si sidzedze woɖo sidzedzea vɔ, wodo go keklelia vɔ. Na bena ƒome woatrɔ aɖɔ ɖo na wò ŋkɔ be kafukafu. Míde akpe na wò elabena èwɔe le mía Aƒetɔ kple mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Amen.
Papa ma ŋusɔ katatɔ mi de akpe nɔ. Egɔme be egava ƒo nu na dzi ɖe. Egava ƒo nu na ƒome ɖe. Egava dɔ ƒomea aɖe ɖo to enya sia me. Wò ŋusẽ ɖe de megbe na nya ya bena ne yi ƒomeawo me bena ƒomeawo papa natrɔ gbɔ agbe eye ƒomeawo natrɔ va wò ɖoɖo nu abe ale yi ke wò, Etɔ, Gbɔgbɔ Kɔkɔe kple Vi mile ɖekae mile wɔ dɔ eye nuwo kpata le nyo la, ƒomeawo nesɔ kpɔ ɖe ŋuwò. Ƒomeawo papa nedi wò. Ƒomeawo nexɔ dziwò, nunyawò, susuwò kple papa ŋgɔɖeɖe Ava wɔ ƒome bena woakpɔ ŋgɔɖeɖe. Na be ƒomeawo nekpɔ ŋgɔɖeɖe. Na bena ƒomeawo, Papa, nokpɔ ŋutifafa, nokpɔ dzidzɔ, eye nokpɔ wò ame gbɔ nɔnɔ. Papa, akpe na wò be do ƒome anyi la, megblɔe wo ɖe tsyɔ̃evi o. Akpe na wò be wole wòa gbɔ. Adɔ nu do go ɖe wo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen.
Donc à ne mine di la yɔ eh, maman na te yɔ le 90 se. 34 31 53 90 34 31 53 nɔmba sia tsã ele whatsapp dzi eh, miate yɔe enya la dɔme nɛ nya bia sue le nya si la miate awɔ ŋuti dɔ kpakple ye meka ɖe dzi bena ela nyɔ na ame sia ame yewɔ nusɔgbetɔa sɔwonu lekea Anye Mawu ɖe mɔa eh, blala gbe ɖe tɔ agbe la, mia aƒo ta nɛ, aho ka nɛ mi, ne nya ɖe le mia sia mia biɔ le o, Mawu ne yra mi, Mawu ne to mi ŋusẽ.